Йә Раббилгаләмин! Без бүген сәкенле нун һәм тәнвин кагыйдәләрен дәвам итәбез. Бүген безнең үтә торган темабыз икенче халәткә багышланган. Без бит инде әйттек, сәкенле нун һәм тәнвин дүрт төрле халәттә буларга мөмкин дидек. Беренчесе аның изһар, икенчесе идгам, менә без бүген шушы идгам дигән халәтне үтәбез. Идгам нәрсә ул? Искә төшереп китик әле. Без инде идгамның бер әйбернең икенче әйбер эченә кереп киткәнен беләбез. Идгам бер хәрефнең икенче хәреф эченә кереп киткәнен аңлата торган термин. Менә шушы идгам ике төрле булырга мөмкин. Ул тулы идгам һәм

Менә инде э, шуны аңлар өчен без инде белеп китергә тиешбез. Гарәп алфавитында тик ике генә хәрефнең чыгу урыннары ике урында. Менә мим хәрефенең һәм нун хәрефенең чыгыш урыннары икәү. Берсе аның безнең э, э, нун хәрефе без каян чыга? Телебезнең очыннан, телебезнең очында менә нун чыга торган җиргә безнең тел тию белән һава агымы ике якка бүленә. Берсе аны безнең авыш куышлыгы аша үтә, икенчесе борын куышлыгына китә. Менә шушы борын куышлыгы аша үткән һава агымы, анда менә шушындый вибрацияләр, дулкынлар барлыкка килә. Һәм менә шушы борын куышлыгы алган вибрация гунна дип атала. Һәм мим хәрефе булганда да шулай. Безнең мим дип әм дип әйтүгә, безнең хава агымы китә борыныбызга. Борыныбызда анда вибрация барлыкка килә һәм менә шушы гунны барлыкка килә. Ике генә хәрефнең әйттек инде, безнең гуннылары бар. Мимнең һәм нун хәрефенең. Һәм менә без бит инде кешеләр э, үзебезнең менә сөйләшкәндә э, томау төшкән кешенең яки э, салкын дигәндә борыны тыгылганда күреп алабыз. Аһа, бу кешенең борыны тыгылган. Чөнки н хәрефендә, м хәрефендә ул чиста итеп әйтә алмый. Менә шушы борынындагы һава агымына ниндидер киртәләр барлыкка килә һәм ул яхшы итеп Чиста итеп мы да әйтеп булмый, чиста итеп ны да әйтеп булмый. Хәзер инде менә шушы идгам әле гуннага, гунналы идгамга аның формуласын язып куйыйк. Менә шушы нун сәкиннән соң һәм тәнвиннәрдән соң безнең дүрт хәреф килсә, вәү, мим, нун, я хәрефләре килсә, гунналы идгам барлыкка килә. Аны аңлап китәр өчен без инде ике сүз алдык.

Менә монда кереп китә. Һәм без аны менә шушы я хәрефен икеләтеп, борын аша чыгарып э, укыйбыз. Н хәрефе без безнең э, монда укылмый. Менә бу очракта безнең инде безнең бит хәрефләрнең ике э, әйбере була. Һәрбер хәрефнең ике әйбере була. Махрычы була, чыгыш урыны бар һәм э, була инде менә шушы сыйфатлары.

Һәм менә без аны Коръәндә шулай укырга икәнен каян беләчәкбез? Менә шушында Коръәндә н хәрефенең безнең сәкенен язмаячаклар һәм я хәрефе өстендә дә шадда барлыкка килми. Менә бу очракта безнең тулы булмаган идгам барлыкка килә. Чөнки хәрефнең нәрсәсе кала? Менә бу борын эчендәге гуннасы кала. Без я хәрефен борын куышлыгы аша чыгарып әйтергә тиешбез. Мәй якулю дип. Ничек без аны тикшерә алабыз? Менә үзебезнең борыныбызны тотабыз да, шушы сүзне әйтәбез. Әгәр дә мәй якулю дип әйтә башлаганда безнең чыкмый икән, димәк без дөрес итеп әйтәбез бу сүзне. Мәй Менә мин тоттым да, мәй якулю дигәндә минем я хәрефем чыкмый. Чөнки мин борында монда һава агымына юлны бикләдем һәм е хәрефенең гуннысы килеп чыкмый. Чөнки без бу очракта нишлибез? Э, э, борын аша әйтергә тиешбез.

Ни өчен? Чөнки монда тулы булмаган идгам. Н хәрефе бөтенләе белән мәхриче дә, сыйфаты да юкка чыкмый. Нәрсәсе кала? Н хәрефенең гуннасы калганга, Н хәрефе бөтенләй юкка чыкмаганга, яртылаш кына юкка чыкканга, шуның өчен Йә хәрефе өстендә шәддә язмыйлар. Хәзер инде бу безнең сәкенле Ну хәрефе мисал булды. Хәзер инде карыйбыз.

Без шуның өчен я хәрефен әйткәндә, я хәрефен икеләтәбез һәм борын куышлыгы аша чыгарабыз. Бәр куйяҗгалүнә. Һәм менә монда да нәк шулай итеп без аны тикшерә алабыз. Борыныбызны тотабыз да әйтеп карыйбыз. Бәр куйяҗгалүнә әйтә алабызбы, юкмы? Әгәр дә инде әйтә алмасак, без инде бу очракта нене дөрес укыбыз булып чыга. Э, Коръәндә без аны шушы кагыйдә белән укырга кирәк. Менә монда унны белән идгам килеп чыкты дип каян безгә белдерәчәкләр? Менә шушы безнең 69 иттереп язган тәнвинебез. Без инде әле тәнвиннәрне өйрәнә башлаганда э, ничек язган идек? Менә шушылай 69 э, иттереп монсы бит инде аның дамма, дамма өстенә менә шау әйләндерелгән бер дамма куялар да, бу безнең 10 була дип өйрәнгән идек. Бу безнең классический язу. Менә шушындый формадан ул нишли? Ул ачыла. Менә бу 69 лы формадан ул нәрсәгә кертәләр аны? 99 кебек менә мондый формага керәтәләр. Менә без инде кайда да булса 99 кебек э, тәнвин дамманы менә шушын 99 формасында язылган күрсәк, без инде карыйбыз арттагы хәрефенә. Аһа, арттагы хәрефе я хәрефе. Я хәрефе безнең ул идгам мәгәлгун хәрефе. Шуның өчен монда идгам кагыйдәсе белән укырга кирәк. Э, Нинең гуннысы калырга тиеш дип бәр куяҗгалүнә дип укыйбыз. Менә безнең монда ике сүз очрашты. Беренче сүзебез мин сәкенле нунга беткән. Икенче сүзебез вәлин. Икенче сүзебез башланган вә хәрефенә. Менә шушы вә хәрефенә. Менә бу очракта без н хәрефе безне укымыйбыз. Чөнки ул кая кереп китә? Ул кереп китә артыннан килә торган вәү хәрефенә. Һәм без вәү хәрефен икеләтеп, борын аша чыгарып укыйбыз. Миуәлин. Миуәлин.

Гунналы идгам кагыйдәсе буенча. Хәзер инде карыйк тәнвиннәргә мисаллар. Менә монда сүзләр тезмәсе бирелгән. Вә ликуллин виҗхәтун. Менә инде монда тәнвинебез. Менә без безнең сүз азагы тәнвиннәр һәр вакыт сүз азагында гына булалар. Валикуллин менә монда аның иң соңгысы н хәрефе, сәкенле н хәрефе. Һәм аның артыннан ук килә вә хәрефе.

һәм борын аша чыгарабыз. Менә шушы борын аша чыгару ул инде нәрсә нинең нун хәрефенең гуннасы калган дигән сүз. Тулысынча нун хәрефе вәү хәрефе эченә кереп китмәгән өчен безнең инде тулы булмаган гунналы идгам белән укыйбыз. Һәм инде монда да шулай ук тикшереп карарга мөмкин без. Валикулли уҗгатун дигәндә борыныбызны тотып карыйбыз да әйтеп карыйбыз. Валикулли Әгәр дә чыкмаса, вәликулли виҗкатин дигән сүз. Безнең инде бу сүзне без дөрес укып торган, дөрес укый торган булабыз. Әгәр дә инде борыныңны тотып карыйсы икән, анда шундый яхшы итеп вәликулли виҗкатин дип укый аласың икән, димәк, синең һава э, китмәгән борыныңа, борыныңа җибәреп бетермәгәнсең. Шуның өчен э, борын аша чыгарырга кирәк. Менә шушы идгам мәгальгунна булганда һәрвакыт вә хәрефе борын аша чыгырга тиеш. Нун хәрефенең гуннасы калырга тиеш. Коръәндә без аны ничек беләчәкбез? Без моны идгам кагыйдәсе белән укырга тиеш дип. Менә безнең бит инде ниләребез, тәнвиннәребез ничек язылган була? Берсе өстенә берсе менә шулай Менә шушындай иттереп берсе өстенә берсе параллель куелган була. Һәм менә менә шушындай идгам, менә шушындай гади э, тәнвин түгел монда, монда үзгәреш барлыкка килде дип безгә нәрсә әйтә? Ул тәнвиннәрне менә болай итәләр. Менә шушылай итеп кыеклаталар. Берсе өстенә берсе менә болай параллельный булмый, менә болай кыекланган була. Менә шушындый формага килә Коръәндә, без аны күрәчәкбез менә шушындый формада. Тәнвиннәр берсе өстенә берсе э, тигез итеп язылмый, шуышкан хәлдә булса, без инде аңлыйбыз. Аһа, монда безнең кагыйдә бар. Нинди кагыйдә бар? Арттагы хәрефкә карыйбыз. Арттагы хәреф безнең вәү хәрефе. Ул идгам мәгәл гунна хәрефе. Менә шуның өчен без аны вали так, вали кулли уҗгатун дип укыйбыз. Безнең хәзер инде э, э, нун хәрефенә мисал очраштылар мин нигмәтен дигән сүзләр. Беренчесендә безнең сәкендә нун белән беткән, икенчесендә нигмәтин дигән сүз нун хәрефенә башланган. Менә бу очракта без инде беләбез. Ике бер төрле хәреф, мутәмәсиләни, алар бергә очрашканда ничиләр? Бер-берләре эченә кереп китәләр. Һәм бер, беренчесен без аның сәкенлесен ничибез? Укымыйбыз, төшереп калдырабыз. Чөнки ул арттагы килә торган хәрефкә кереп киткән була. Һәм без аны каян беләчәкбез? Менә шушы сәкенле хәрефнең сәкенен язмаган булалар. Менә монда безнең чиста булачак анда. Э, сәкенен язмыйлар. Әмма ләкин артындагы килә торган н хәрефен өстендә нәрсә була? Шадды була. Менә монда безнең шадды була. Һәм без аны монсын төшереп калдырып, менә болай итеп укыйбыз.

Тәнвиннең бе- менә монсы бит инде сәкенле нун. Менә шушы сәкенле нун очрагы артыннан килә торган нә-гый-мә-тин сү- сүзе н хәрефенә башлана. Менә безнең шу- бу очракта менә бу ны- ныбыз безнең кая кереп китә? Менә монда кереп китә. Артыннан килгән ныга килеп китә. Чөнки ике н хәрефе, алар безнең бер урыннан чыгалар. Ике бертөрле хәреф, э, близняшкалар кебек, әйме?

Яумәидиннәгыймәтун. Менә бу очракта безнең инде орта килә торган н хәрефендә шад да барлыкка килде. Ә менә мондагы кәсрене ничек язалар? Менә мондагы кәсрене менә болай итеп параллель рәвештә язмыйлар. Нишли ул? Авыштыралар. Менә болай итеп авышкан формага керә. Һәм менә моны без нишләтәбез? Менә болай итеп үзгәртәбез. Менә әгәр дә без кәсраларның менә шушылай иттереп үзгәргәнен күрсәк, без инде күрү белән аңлыйбыз, моның артында монда нинди дә булса кагыйдә бар дип аңлыйбыз. Тәнвиннәр үзгәргәннәр. Артына карыйбыз нун хәрефе. Нун хәрефе ул безнең идгам мәгәл гунна хәрефе. Менә шушы дүрт хәрефне без җәмәгать бик яхшы итеп истә калырга калдырырга тиешбез. Вәв, я, мим, нун. Менә монда безнең өч сүз очрашты. Беренче сүзебез мин, аннары мәли, аннары Аллаһ Аллахи. Хәзер инде безгә аларны кушып укырга кирәк. Без аны укыйбыз. Миммәлилләһи. Миммәлилләһи. Миммәлилләһи. Аллаһ исемен без ничек укыганын әле алдагы дәресләрдә карыячакбыз. Һәм менә ә безгә менә бүген үтәчәк үтә торган тема менә кайда ул. Сәкенле нун артыннан м хәрефе килде. Менә бу очракта безнең н хәрефе без идгам кагыйдәсе буенча кереп китә мим хәрефенә. Э, чөнки алар ән ән әм алар кая бик якын урнашканнар телебезнең н хәрефебез безне кайда телебезнең очында әм хәрефебез э, кайда ул иреннәребездә аларның чыгыш урыннары бик якыннар шуның өчен болар как э, туганнар кебек әйме бер берләре кырыена килгәндә бик бер берләренә тәэсир итәләр менә бу очракта да н хәрефебез безнең мим хәрефе эченә кереп китә ул әйтелми Менә монда безнең э, э, э, сәкенне язмыйлар, мин дигәннең сәкенен язмыйлар. Менә монда м хәрефе өстендә шадды куялар. Менә без шушыны инде н хәрефе өстендә безнең бернинди дә чиста булса, әгәр дә сәкен булмаса, без инде күрү белән аңлыйбыз. Аха, монда безнең кагыйдә бар дип. Хәзер инде арттагы хәрефкә карыйбыз. Арттагы хәрефкә мим хәрефе, мим хәрефе ул безнең идгам мәгәл гунна хәрефе.

Куръәнум мәҗидун. Куръәнум мәҗидун. Э, без инде Коръәндә аны ничек күрәчәкбез? Менә монда безнең 69 кебек язылган тәнвинебез нишләячәк? 99 кебек формага керәчәк. Менә монда 69 кебектән аны нишләтәләр? Менә болай икесе кырыена язачаклар. Һәм м хәрефе өстендә барлыкка киләчәк Шәддә. Менә без менә шушыны күрү белән инде монда боларның 99 кебек тора нигә һәм артындагы хәрефтә дә шадды булгач менә монда безнең нинди идгам кагыйдәсе белән н хәрефе без м хәрефе эченә кереп китте дип укыйбыз да һәм моның нысын төшереп калдырабыз Куръәнүннең нысын төшерәбез моны икеләтәбез Куръәнүм мәҗидун

Менә бу таблицада беренче төрле төсләр белән язылган графада безнең менә шушы дүрт хәрефебез я, нун, мим, вәү хәрефләре. Икенче графада монда сәкенле нун хәрефе өчен мисаллар язганнар. Һәм дүртенче графабызда тәнвиннәргә мисаллар. Менә беренче хәреф я хәрефенә. Мән якулю сүзе. Без инде моны тәфсилләп тактада карадык һәм укыйбыз, кабатлап тормыйбыз. Мәй якулю, мәй якулю, мәй якулю. Икенче сүз. Вә

Әгәр дә монда инде идгам кагыйдәсе белән булмаса, без укырыек хулика мин мә ин. Болай инде авыр булыр ие. Мин дип җиренә җиткереп, ныны әйтеп бетерергә, аннары мим дип аны да җиренә җиткереп әйтеп бетерергә Коръән укыганда ул авырга туры килер ие. Менә шушындый авырлыкны гарәп гарәп теле яратмый, гел җиңеллеккә омтыла дигән тел, омтылган тел дип сөйләштек бит инде. Һәм монда шундый җиңел иттереп хулика миммәин дип укыйбыз. Кур'анун мәҗидун. Кур'анун мәҗидун.

Менә кагыйдә, әгәр сәкенле нун яисә тәнвиннәрдән соң вәү, нун, мим, йә хәрефләренең берсе килсә, сәкенле нун яисә тәнвиннәрнең ны өлеше укылмый, алардан соң килгән хәреф тәшдидләнә, мим һәм нун хәрефләре борын куышлыгында, йә һәм вәү хәрефләре авыз куышлыгында бераз тоткарланып укыла. Менә бу дүрт хәрефне әйттем инде мин сезгә җәмәгать. Безнең вәү, я, мим, нун хәрефләрен без инде бик яхшы итеп истә калдырырга тиешбез. Менә ничек итеп аларны э, җиңел генә истә калдырырга була. Менә безнең бит инде вә, яй хәрефе, алар э, лин хәрефләре. Аларны менә лин хәрефләрен э, сузуларны, мәтләрне, ясалма мәтләрне үткәндә без әле аларга тагын бер мәртәбә кайтып үтәчәкбез. Лин хәрефләре дип истә калдырып калдырырга була. Һәм менә мим хәрефе һәм нун хәрефе алар инде гунналы хәрефләр. Башка андый гунналы хәрефләр юк. Менә шушы лин хәрефләре гунналы хәрефләр, алар безнең идгам мәгәл гунны хәрефләре. Шушы вәү, я, мим, нун хәрефләрен бик әйбәт иттереп безгә истә калдырырга кирәк булачак. Һәм инде менә монда искәрмә дигән җирен карап үтик. Менә монда дүрт сүз бирелгәннәр. Әд-дөнья,

Э, әд-дунья дигәндә менә безнең кызыл белән язганнар, безнең алар очраштылар. Һәм менә кыйнвәнүн дигәндә э, э, сәкенле нун белән вәү хәрефе артыннан килә. Менә бу урыннарда безнең н хәрефе без өстенә куелган нәрсә? Сәкен. Артындагы я хәрефе дә, вәү хәрефе дә нинди дә булса хәрәкә белән килә. Без аны менә шушы идгам кагыйдәсе белән укымыйча, исхар белән ачык итеп укырга тиешбез. Чөнки менә бу безнең менә бу безнең идгам мәгәлгун кайда гына була? Алар ике сүз очрашканда, менә безнең таблицаны караганда, без һәрвакыт бер сүз ныга яки тәнвингә безнең сүзебез бетә, ә икенче сүз менә шушы хәрефләргә башлана иде. Ә менә алар бергә бер сүздә очрашканда, менә бу кагыйдәгә буйсынмыйлар. Әгәр дә бу кагыйдә белән укырга булса, әд-дунья сүзен без ничек укыр идек? Әйе, без аны укыр идек әд-дуййә. Н хәрефен укымыйча, я хәрефен икеләтерик. Әд-дуйя. Бу бит инде гел икенче сүз килеп чыга, әйме? Э, дунья, әд-дунья булмый. Шуның өчен менә алар икесе бер сүздә очрашсалар, шушы хәрефтә хәрефләр исхар кагыйдәсе белән бер нәрсәне үзгәртмичә, н хәрефен ачык итеп укыйбыз. Әд-дунья. Әд-дунья. Буньянун.

Менә шушы хәрефләрне идгам мәгаль гунна белән укырга икәнен. Идгам гунна белән укый, укыйбыз дип без каян күрәчәкбез? Без нун хәрефе өстендә, сәкенле нун хәрефе өстендә безнең сәкенебез булмаячак. Коръәндә ул чиста басып торачак. Һәм менә артыннан килә торган вәү хәрефе һәм я хәрефе өстендә безнең нәрсә шадда булмаячак. Ни өчен шадда булмаячак? Чөнки бу идгам згунный, монда бу хәрефләрне әйткәндә ну ны хәрефе без бөтенләе белән менә вәүгә дә, ягә дә кереп китми. Нәрсәсе кала? Гуннасы кала. Борын эчендәге менә шушы гуннасы кала һәм менә бөтенләе белән кереп бетмәгән өчен, менә артыннан килә торган вәү һәм йә хәрефләре эченә кереп бетмәгән өчен тулы өлешчә генә изган булганы өчен алар өстенә шат да куймыйлар. Һәм менә э, мин белән нун э, өстендә һәрвакыт шат да булачак. Без инде карау белән э, менә н хәрефе өстендә безнең бер әйбер дә юктыр. Атында килә торган мим хәрефе өстендә дә, нун хәрефе өстендә дә шат да булачак. Монда аңлыйбыз, алар бөтенләй кереп киткән дип. Хәзер инде тәнвиннәрне ничек күрәчәкбез без? Э, ничек күрәчәкбез без э, тәнвиннәр әле без э, тәнвиннәрне өйрәнгән өйрәнә башлаганда ничек дигән идек тәнвиннәр менә болай бер берсе өстенә менә шулай параллель язылган булачак дип бер берсенә өстенә тип тигез параллель язылган булып иде дип һәм менә тәнвин даммада ничек булачак Менә шушылай 69 хәлендә булачак дип. Ә менә инде безнең э, менә болай язылса, безнең ничек Исхар кагыйдәсе белән укыдык. Чётко э, ап-ачык укыйбыз, э, укый торган булыр идегәме? Ә безгә монда инде менә шушыны монда үзгәреш бар дип ничек язачаклар? Менә моны, менә болай иттереп, кыек итеп куячаклар. Һәм менә моның да 69 урынына 99 формасына булачак. Менә без Коръәндә менә шушылай иттереп авышкан хәлдә күрәбез икән, менә шулай тәнвиннәрне авышкан хәлдә күрәбез. Без инде сразу шуннан соң карыйбыз аның артына. Артындагы менә шушы 4